Чокырларны ямадылар. Түбән Камада 2700 квадрат метрдан артык мәйдан тәртипкә китерелә. Күчмә утырыш депутатлар Сухрау авылы эшчәнлеге белән танышты. Хәтер көне 12 мәктәптә сәяси репрессия корбаннарын искә алдылар. Түбән Камада аннан Татарстан күләмендә яклаячак. Конкурска Инде мин ун ике мең дә унбишенче елдан бирле катнашам. Бакый Урманче исемендәге икенче гимназия китапханәчесе, муниципаль бәйге җиңүчесе. НТРда кунакта. Егерме сигезенче мәктәп укучылары экскурсиягә килде. Ә быел Түбән Камада 2700 квадрат метрдан артык мәйданда чокыр ямадылар. Болар иң куркыныч һәм аварий хәлендәге участоклар. Эшләрне Алексеевск Дорстрой оешмасы башкарды. Ремонт сәнәгать зонасында урнашкан икенче автомобиль юлына да керде. Монда белгечләр заманча технологияләр кулландылар. Нинди? Хәбәрчебез белешеп кайтты.
Сәнәгать зонасындагы икенче автомобиль юлы. Эшчеләр өлкән яшьтәге участокны яңарталар. Чокыр-чакырларны ямау өчен белгечләр заманча һәм нәтиҗәле ысул кулланалар. Ул карталар дип атала. Мы произвели ремонт картами на участке автомобильной дороги номер 2. Заманча технология юлның зыян күргән өлешен квадрат формасында кисеп алуны күздә тота. Аннары барлык пычрак чистартыла һәм шуны сыйфатлы асфальт белән тутырабыз. Бу ысул ремонтның ныклыгын тәэмин итә, ди участок җитәкчесе. Эшкә ундүрт берәмлек махсус техника җәлеп ителгән. Автомобиль юлының яңартылган участогының гомуми мәйданы якынча бер мең квадрат метр тәшкил итә. Бу, агымдагы елда ремонт планына кертелгән соңгы участок. Гомумән алганда, быел Түбән Камада 2700 квадрат метрдан артык мәйданда чокырлар ямадылар. Бу, иң куркыныч һәм авария хәлендәге юллар иде. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары. Бүген Бердәм Россия җирле бүлекчәсе вәкилләре Сухрау авылында күчмә утырыш үткәрделәр. Депутатлар балалар бакчасы, мәктәп эшчәнлеге белән таныштылар. Кунакларны иң гаҗәпләндергәне, күпкырлы гуманитар эш юнәлеше. Сухрау авылында яшәүчеләр хәрбиләргә кулларыннан килгәнчә булышалар. Маскировка челтәрләре үрәләр, солдатларга тәм-томнар җибәрәләр. Иң яшь волонтерлар балалар бакчасына йөрүчеләр булса, өлкәннәре, Сиксәннән өстә. Авыл клубы гуманитар ярдәм җыю пунктына үрелә. Әлеге торак пункттан хәзер ил 22 ил сакчысы Ватанны саклый. Аларга багышлап фотоконкурс та оештырырга булганнар. Сәяси репрессия корбаннарын искә алдылар. Уникенче мәктәптә Хәтер көне узды. Теләге булган һәркем музей экспонатлары белән танышып, шулай ук актлар залында концерт оештырылды. Исегезгә төшерәм, озак елларга сузылган фаҗигале вакыйга нәтиҗәсендә меңләгән кеше хөкем ителгән. Түбән Кама шәһәре һәм районында җан өшетерлек вакыйгаларны күңелендә саклаучы 86 кеше яши. Бүген алар бергә очрашып, укучыларга авыр еллар турында сөйләделәр. Күбесе дәһшәтле елларда әле сабый гына булсалар да, гаиләләренә килгән авырлыкны яхшы хәтерлиләр. Балык консерваларын сатып алганда игътибарлы булырга киңәш итә Роспотребнадзор белгечләре. Ул агулануның иң авыр формаларының берсе. Зыян күрүченең нерв системасын зарарларга сәләтле, ди табиблар. Шик барлыкка килсә, кичекмәстән ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк, чөнки авыру стационарда дәвалануны таләп итә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8-917, 90 73 077. Һәр китапның эчтәлеген, кайсы киштәдә сакланганын яхшы белә. Түбән Кама районының иң яхшы китапханәчесе Бакый Урманчы исемендәге икенче гимназиядә эшли. Гөлнара Галимова конкурсның муниципаль этабында җиңеп, үзенең югары профессиональлеген исбатлый. Хәзер ул Түбән Кама данын Татарстан күләмендә яклаячак. Китапханәченең эш көне белән безнең төшерү төркеме танышты. Әлеге гыйлем сараен гади зал дип әйтергә тел әйләнми. Гөлнара Галимова аны тылсым көченә ия булган мәгълүмати китапханә үзәгенә әйләндереп куйган. Монда балалар дөньяларын онытып, рәхәтләнеп китап уку ләззәтен татый. Педагоглар исә мәктәп дәресләрендә актив куллану өчен конспектлар дәфтәренә кирәкле мәгълүматлар туплый. Китап фонды бай, егерме дүрт мең басма, шуларның яртысыннан артыгы, дәреслекләр. Китапны инде укыйлар, уку, уку планы буенча дип әйтсәк була. Зур класслар, кечкенәләр инде үзләренең вакытлары булганда, тәнәфес вакытында һәрвакыт шушы китапханәдә алар. Гөлнара Галимова һөнәренә унсигез ел тугры. Быел Түбән Кама районында иң яхшы китапханәчесе дип таналды. Һөнәри конкурсның муниципаль этабы йомгаклары шундый. Конкурска инде мин 2015 нче елдан бирле катнашам. 2015 нче елда өченче урынны алдым. Аннары 17 нче елда катнаштым, лауреат булдым, 19 нчы елда урын алдым. Һәм менә шул катнашуның нәтиҗәсе булып, 2025 нче елда мин инде беренче урынны алдым. Хәзер Түбән Камыл иң яхшы китапханәче конкурсының республика этабында шәһәр данын якларга әзерләнә. Бүген бездә 28 нче мәктәп укучылары кунакта булды. Малайлар һәм кызлар телекомпаниянең тарихы белән танышып, төрле бүлек хезмәткәрләре белән аралаштылар. Үзләрен алып баручы ролендә дә сынап карадылар. Быел НТР 30 еллыгын билгеләп үтә. Ул үз эченә төрле бүлекчәләрне берләштерә. Телевидение, ике радио, ике газета, интернет-сайт. Бүген укучылар журналистлар белән аралашып, кызыксынган сорауларын бирделәр. Шулай ук журналистика өлкәсенә багышланган музей белән дә таныштылар. Ул шәһәрдә бердәнбер. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз, бүгенгә менә шулар, матур кичләр сезгә!